Salam eziz ildeşler hemmäňizi ýutub sahypamda hoş gördük. Bu men barmak basyp hytaý dilini öwredýän Saryhan. Wideomyzyň bu gezekki sany Hytaý dili başlangyç kursy atly dersimiziň ikinji sapagy hakda bolar. Bu günki geçjek ikinji sapagymyz edil birinji sapakda geçilişi ýaly, ilki bilen dialoglardan, ýagny gepleşiklerden başlarys. Geliň, şu görýän dialogyňyzy okalyň, yzymdan aýtalaň, Çiň Gaňo Du. Şeşe. Şeşe. Bu şe. Buşe. A bu dialogy türkmençä terjime etsek, ýagny şu görýän iki ieroglifiňiz Şe-şe diýip okalýar, ol Minnetdar diýmegi aňladýar ýa bolmasa-da Sag bol diýen manyny aňladýar. A bu ýerdäki Buşe bolsa, ol Minnetdarlyk bildirmek hökman däl ýa-da Sag bolsun aýtmak hökman däl diýen manylary aňladýandyr. Bu ýerde iki sany täze söz bar, gel olary öwreneliň. Şe-şe. Şeşe. Ol minnetdar ýa-da sagja bol, sag bol diýen manylary aňladýar. Bu ýerde bolsa bu. Bu diýip okalýan söz, ieroglif, ol bolsa däl, ýok, ýagny ýogluk manyny aňladýar. Ilkinji dialogymyz şulardan ybarat. Indiki dialoga geçýäs.

Şe şe ni. Şe şe ni. A bu sözlem türkmençe terjime etsek ol sag bol, size minnetdar diýen manyny aňladýar. A bu aşakdaky bu köçi. Bu köçi. A bu bolsa, türkmençe terjime etsek, ýagny, a, minnetdarlyk bildirmegiň geregi ýok, ýa bolmasa-da, minnetdarlyk bildirmek hökman däl, sag bolsun aýtmak hökman däl, a, diýen ýaly, a, manylary aňladýandyr. Bu ýerde bir täze söz bar, gel, ol, ol barada öwreneli. Bu köçi. Bu köçi. Diýip okalýar. Ol sagbolsun aýtmagyň ýa-da minnetdarlyk bildirmegiň geregi ýok diýen manylary aňladýandyr. Bu günki öwrenjek iň soňky dialogymyz, ýagny gepleşigimiz şundan ybarat. Geliň olary okalyň, yzyndan aýdalyň. Çiň gen wo du. Zai jian! Zai jian! Zai jian! Zaý, jen. Buny türkmençä terjime etsek, ýagny Görüşeris, sag bol diýen manyny aňladýar. Şu ýerdäki Zaý diýip okalýan ieroglif, ol ýeke özi gelende, ol Ýene-de diýen manyny aňladýar. A bu ýerdäki jen bolsa, ol görmek, görüşmek diýen manylary aňladýar. Haçan-da, ol ýeke özi gelende. Şonuň üçin iki ieroglif bir söz bolup gelende, ol sag bol diýen manyly, sag bol ýa-da görüşeris, sag bol diýen manyny aňladýar. Bu dialogyň üsti bilen öwreniljek täze söz hem zaýjen. Zaýjen, ol sag bol, görüşeris diýen manylary aňladýar. Geliň bu dialoglary bir-birden gaýtalalyň. Haçan-da siz kimdir birine minnetdarlyk bildirseňiz, sag bolsun aýtsaňyz, onda Şe-şe diýip aýtmaly. Kimdir biri size Şe-şe diýip aýtsa, onda siz Buçe diýip jogap bermeli. Ýa bolmasa-da Şe-şe ni, Şe-şe ni, Buçi Bu köçi diýip jogap berip bilersiňiz. Sagbollaşmak üçin bolsa hytaýça Zai jian! Zai jian! diýip şu sözi ulanyp bilersiňiz. Bu günki pinin hakda öwrenjek zatlarymyz ýagny şulardan ybarat, Pinindäki başlangyç çekimsiz ses hem-de bogun ýasaýjy çekimli ses. Pinyin barada men birnäçe wideolar düşüripdim. Eger-de pinyin hakda jikme-jik doly dürs öwrenmek isleseňiz, onda şo wideolary girip görmegiňizi size maslahat berýän. Geçen gezek sapagymyzda pinyine degişli, ýagny başlangyç çekimsiz ses hem-de bogun ýasaýjy çekimli sesleriň käbirleri hakda öwrenipdik. Geliň indi bolsa başlangyç çekimsiz ses, ýagny şaňmu bular hakda öwreneliň.

Şu günki öwrenjek başgana çekimli sesler şulardan ybarat. Gelin bolsa bogun ýasaýjy çekimli seslere seredip geçeliň. Olara hytaýça Ýun Mu diýip atlandyrylýar. Yzyndan aýtalaň, Çinga Mo Du. Ow. Ýow. An. Ýan Wan Ýuan An Ýin Wan Ýun Aň

Şu günki öwrenjek bogun ýasaýjy çekimli seslerimiz hem şulardan ybarat. Şu ýerde size ýatlatmak isleýän, eger-de pinýin hakda giňişleýin, jikme-jik, doly, dürs öwrenmek isleseňiz, onda meniň geçen gezekki düşüren, ýagny pinýine degişli wideolarymy girip görmegiňizi size maslahat berýän. Gelin indi bolsa şu görýän pinýinleri, şu görýän bir bogny sözleri bile okalyň, yzyndan aýtalyň, Çinga ma du san şan zhong ýang ýun.

Ç hem-de R. Indi bolsa şu görýän iki bogunly sözleriňize üns berip serediň. Geliň, olary bir-birden okalyň, yzyndan aýdalyň. Çinga modu. Biňşaň. Biňşaň.

Şu ýerde bir zada üns beriň, ýagny geçen gezekki sapagymyzda men aýdyp geçipdim, eger-de üçünji tondaky bogunlar yzygider gelseler, onda birinji bogundaky ton ol ikinji tonda okalmalydyr, ýagny şou, biao diýip okalýar. Hytaý dilindäki gowşak ton. Hytaý dilinde dört sany esasy ton bar. Bu barada geçen gezekki sapagymyzda degişli bolan wideoda aýdyp geçipdik. Mundan daşary ýene-de bir ton bar, ol hem-ä gysga, hemem aýdylanda jansyz ýaly okalýan bir ton bar. Onuň ady, hytaýça ady Çinşang diýip atlandyrylýar. Ony men türkmençe gowşak ton diýip, ony terjime etdim. Şu görýän sözleriňizde içinde Dört sany asyl tondan daşary gowşak tonlar bardyr. Şu görýäniňiz gowşak tonlar. Ýagny gowşak tonuň üstünden ton belgisi belgilenmeýär. Gel bulary bir-birden okalyň, olar nähili okalýarka? Yzymdan aýdalaň, Çinga mo du. Ma ma. Ma ma. Ma, ol birinji tonda, ma, O bolsa gowşakdan. Onda hiç jelton ýok. Şonuň üçin ony birhili gysga hem-de jansyz ýaly edip okamaly. Ikinji söz, ýe-ýe. Ýe-ýe. Naý-naý. Naý-naý. Baba. Baba. Ine şu ýerde ýerleşdirilen iki gonly sözdür ýa-da pinin, olaryň hemmesinde gowşak ton bardyr. Şonuň üçin gowşak tonuň okalyşyna üns berip diňläň, üns berip serediň. Geliň olary birardan okalyň, yzyndan aýtalyň. Çinga mo du. Juo zi. Juo zi.

Indi bolsa pinýen düzgünleri hakda aýdyp geçesim gelýär. Pinýen düzgünleri hakda biz bu bu günki sapagymyzda tonlary belgileme hem-de gysgaldyp ýazma barada bolar. Hytaý pinýenindäki tonlar hökman çekimli harpyň üstünden belgilenmeli. Haçanda bogun ýasaýjy çekimli ses ýunmu, iki sany ýa-da ikiden köp çekimli harp bar bolsa, Ha, onda haýsy çekimli harp aýdanyňda agzyň has giň açylýan bolsa, şol çekimliniň üstünden ton belgisini belgilemeli. Tonlary çekimli harpyň ýokarsynda belgilenişiniň ýörite bir tertibi bar, olar şeýle, Eger-de pinninda ilki bilen ton belgisini bellejek bolsak, onda A çekimli harpy gözleýäs. Eger-de Peninde a çekimli harp bar bolsa, onda tony a çekimli harpyň üstünden belleýäs. Eger-de a ýok bolsa, onda o çekimli harpy gözleýäs. Eger o-da, bu-da, bu harp hem ýok bolsa, onda şu harpy gözleýäs. Ol y diýip okalýar. Eger bu harpam ýok bolan halatynda, onda şu harpy gözleýäs. I Garaz, şu tertipde düşünensiňiz diýip umyt etýän. Emma Ýow, ýow diýip okalýan bogun ýasaýjy çekimli ses, ýunmu, bu kada eýermeýär. Näme üçin? Sebäbi ýow Bu ol ýo bogun ýasaýjy çekimli sesiň gysgaldyp ýazylan görlüşidir. Haçanda pinnin ýazylanda ol şeýle ýazylýar, emma okalanda bolsa ol şeýle okalýar. Ton belgisini u harpyň, çekimli harpyň, üstünden belgilemeli. Gowşak tonly bogunlaryň üstünden bolsa ton belgileri belgilenmeýär. Ýaňy aýdyp geçdim bu barada. Şu ýerde görýän bolsaňyz, Ton belgileri belgilenendir. Olaryň arasynda gowşak tonlar hem bardyr. Görşüňiz ýaly, tonlaryň her dürli dört tonuň ählisi hem şu ýerde bardyr. Geliň, olary bir-birden okalyň, yzyndan aýdalyň. Çinga wa du. Şüe şýao. Şüe şýao. Baň maň.

How çy, how çy. Şeşe, şeşe. Köçi, köçi. Eger üns beren bolsaňyz, şu ýerde iki bogun hem üçünji tona gelenligi üçin Yzygider üçünji tondaky iki sany bogun yzygider gelenligi üçin, onda birinji bogundaky ton ikinji tona öwrüler. Okaňyzda şu tony ikinji tonda edip okamaly. Ýagny şou, biao şeýle okalýandyr. Pinyin düzgünleri hakda indiki aýdyp geçjek zadym, ýagny gysgaldyp ýazma barada aýdyp geçesim gelýär. Haçanda, ýou, Weý, wan, bogun ýasaýjy çekimli sesleriň, ýunmu, olaryň öňünden başlangyç çekimsiz ses, ýagny şaňmu gelende, olary gysgaldyp şeýle ýazmaly, ýow, weý. Wen, meselem, olaryň öňünden başlanyş çekimsiz ses gelende, olar şeýle okalýar, nýow, nýow, gueý, gueý, lun, lun. Geliň indi bolsa aşakdaky bogunlara serediň.

Şunli. Ýagny pinin a gysgaldyp ýazylan pininler olar a şeýle okalýar. Olary üns berip diňlänsiňiz diýip umyt edýän. Geliň indi bolsa sapakda köplenç ulanylýan sözlemler, sözler hakda öwreneliň. Dogrusy siz bu sözlemleri ýat tutmagyň size geregi ýok. Beýle sözleri her gezekki sapakda goýmagymyň sebäbi näme? Maksady näme? Onuň maksady, ýagny siziň gulagyňyz hytaý ierogliflerine, hytaý diline öwrenişmesi üçin, diňläp öwrenişmesi üçin goýýaryn. Şonuň üçin geliň olary bir başdan okap çykalyň hem-de olaryň terjimesine seredip geçeliň. Yzyndan aýdalyň, Çiň gan wo du, da kaý, şu, Dakaý, şu, bu sözlem türkmençe terjime etsek kitaby açyň diýen manyny aňladýar. Indiki, çiň, da şyň, du, çiň, da şyň, du, ýagny batlyrak ses bilen oka ýa-da gatyrak ses bilen oka diýen manyny aňladýar. Zaý du yi bian, Jaý, du, yi, bian. Ýene bir gezek oka diýen manyny aňladýar. I, çi, du. I, çi, du. Bu bolsa bilelikde, ýagny bile oka diýen manyny aňladýar. Ýow, wen, ti, ma. Ýow, wen, ti, ma. Bu bolsa sorag barmy diýen manyny aňladýar. Eger şu ýerde üns beren bolsaňyz, şu ýerdäki i diýip birinji tony okalýan ieroglif bu iki sözlemiň içinde her dürli tony okalýandyr. Bu barada men indiki sapagymyzda jikme-jik öwrederin. Hytaý ierogliflerindäki çyzyklar. Bu günki sapagymyzda biz şu ýerde görkezilen üç sany ieroglifleri, ýasaýjy çyzyklar hakda öwrenip geçeris, agzap geçeris. Geliň, olary öwreneliň. Şu görýän çyzygyň ady ol Hangžua Hong Jua diýip atlandyrylýar. Ony men türkmençe gorizontal aýlaw çyzyk diýip atlandyrdym. Ýagny ol şeýle, şeýle ýazylýar. Şu görýän ieroglifleriňizde şu ýerdäki ýazylan çyzyk ol Hong Jua, ýagny gorizontal aýlaw çyzygydyr. Edil şu ýerdäki ýazylan çyzyk hem şeýle. Şu ýerdäki ieroglifi emele getiriji çyzyk, ol Şu jyga, şu jyga diýip okalýandyr. Ony men türkmençe wertikal aýlaw çyzyk diýip terjime etdim. Ol şeýle, şeýle, şu tertipde ýazylýar. Ol ieroglifleriň içindäki şu görýän çyzygyňyz. hem-de şu ýerdäki we şu ýerdäki çyzyklar wertikal aýlaw çyzygy, ýagny şu uçugadyr. A bu çyzyk bolsa oňa şu gow, şu gow diýip atlandyrylýar. Ony men türkmençe wertikal gaňyrçak çyzyk diýip terjime etdim. Eger şu ieroglifde görýän bolsaňyz, ine şu ýerdäki hem-de şu ýerdäki çyzyklar şu çyzykdyr. Bu günki hytaý ierogliflerindäki çyzyklar barada aýdyp geçeklem, ýagny şulardan ybarat. Bu günki sapagymyzda biz az zat öwrenmedik. Şu ýerde siziň kelläňiziň azajyk rahatlanmasy üçin ieroglifler hakda bir azajyk gyzyklyja gürrüň bermekçi. Ýagny şu şu ýerde görýän ieroglifiňiz Ol Koo diýip okalýar. Koo bu ieroglifiň asylky, başdaky manysy, ýagny agyz diýmegi aňladýar. Eger-de şu ýerde üns beren bolsaňyz, ýagny agzyň şekiline meňzeýändir. Bu ieroglifiň şekili adamyň, ýagny açyk agzyna meňzeýär. Häzirki öwezimizde bu ieroglif şeýle ýazylýar. Bu ieroglif bolsa ol Jian Diýip okalýar. Ýagny köne Jjen ieroglifiniň ýokarky böleginde, ýagny mu şu ieroglif, ýagny mu diýmek ol göz diýmegi aňladýar. Şu ieroglif bardyr. Ine öz serýän bolsaňyz şu ýokarky böleginde mu Ýagny göz bardyr, göze meňzeş şekil bardyr. Aşaky bölegine bolsa ren, adam, diýmek. Adam bardyr, ýagny dyzyny epip oturan adama meňzeýändir. Bula göwresi, bulam dyzyny eplän aýagy meňzeýär. Göz hem-de adam. Onuň aňladýan manysy, ýagny gözüňi açyp seretmek diýen manyny aňladýar. Ýagny häzirki günümizde bu ieroglif şeýle ýazylýar. Bu ýerde görýän ieroglifiňiz ol Şan diýip okalýar. Ol dag diýmegi aňladýar. Ieroglifiň şekili, ýagny güberçekläp duran, meselem, ýokaryk çykyp duran, güberçekläp duran dagyň daşkysy durna çalym edýär. Bu ieroglif başda, ilkibaşda ol şeýle ýazylýandyr, ýagny daga meňzeşdir, öňsüzerk görseňiz. Häzirki günümizde bolsa bu ieroglif şu görnüşde ýazylýar. Bu ýerde görýän ieroglifiňiz bolsa ol Şýao diýip okalýar. Şýao bu ieroglifi başda çekilende, ýagny çägäniň ownuk bölejiklerine salgylanyp çekilendir. Häzirki wagtda bolsa ol ýagny kiçi diýmegi aňladýar. Ýagny uly sözüniň antonimi, ýagny garşydaş sözi, kiçi diýmegi aňladýar. Bu görýän iroglifimiz bolsa, ol ilkibaşda, ilkibaşdaky manysy, ýagny gural diýmegi aňladýar. Ýagny şu ýerde üns berýän bolsaňyz, çarşaga meňzeýändir. Häzirki wagtda bolsa ol hal bolup ulanyp, ýagny ýokluk manyny aňladýar. Bu barada sapagymyzyň başynda, ýagny buşe diýen sözlemi geçenimizde, Aýdyp geçipdim. Ýagny ýok, däl diýen manyny aňladýar, ýagny ol sözlemde ýokluk manyny aňladýar. Bu günki ieroglifler hakda aýdyp geçjek zatlarym hem-de sapagymyzyň ähli mazmuny şulardan ybarat. Eger-de şu wideo size azajygam bolsa peýda getiren bolsa, Onda YouTube sahypama agza bolmagyňyzy, laýk basmagyňyzy sizden haýyş edýän. Çünki siziň her bir goldawyňyz meni öz işime has-da höweslendirýär, ruhlandyrýar. Eger-de hytaý dili hakda bilesiňiz gelýän ýa-da bilmeýän zatlaryňyz bar bolsa, aşakda teswirlerde ýazyp bilersiňiz. Başardygymdan soraglaryňyza laýyk boljak wideolar taýýarlar, ýa bolmasa-da teswirleriňize şeýle jogap bererin. Onda näme, indiki wideomyzda görşençek, hoş! Sag boluň.